anya ko loko ku titimerisa sweswi yane ena loko ku ri ku hela ka vhiki a ku nyanya ka tona e, ti-problem ti nyanya hi minkarhi leyi vanhu van'wani va nga le ku tiphineni mm. maholiday um mm. eh, hi madecember swikolo swi pfarile hi ko swi hi tsonaka vurhongo ngopfu dj bright ya kambe hi tsundzuxa vangiseri va hina leswaku namuntlha hi na mufundhisi tiyan mabunda ya ne yi mfundhisi ya hi ta va hi ri na na na vona va hi vhakela hi fihlula na vona eka siku ra namuntlha ah, hi ta va tiva ku antswa mfundhisi ni ta teka nkarhi ku swi vana nda swi nda swi landzela nda nda a ri na rona vito ra ku duvulela tanihi mutlangi wa bolo sugar sugar oh i chukele yeah sugar yeah sugar yeah ah, all right mi vula ku pastor sugar va swi tsakela naswona swa ku hi nga tshika hi va vitane tata pastor shuga namtla hi va vitane shuga navuta okay wa hi vhakela tiyani hi fihlela na hina ndzhaka awuri ya nhungu kambe a hi voneni papila ra siku ra namuntlha laha e va nga kona sis ruth ku hi tsemela tona timhaka letiwani ku tsundzuxa mutsari wa hina swa saseka loko wa xisati a a pfuna wa xisati hmm. avuxeni team ya phaphama na vayingiseri mina ni na 29 wa malembe ni sesi ni rhandzana na buti wa malembe ya 35 hi na malembe mambirhi kha hi hanya swin'we buti va kumeka xilungwini mina ni kumeka kaya na tirha ni va ni ri free ntsena loko swikolo swi pfarile problem ya mina hi leyi buti loko ku fika nkarhi wa mina wa ku va ni va vhakela xilungwini mm. heyi va ta na switori swa ku voho a va na mali n'hweti leyi a va balansanga loko mina ni ku a ku na problem ni ta tirhisa ya mina mali ni ta khandziya hi yona mm. jikijiki va ku u ta dya yini kwala na loko u khandziya me a ni lavi u ta u ta dlaya hi ndlala ya ka malembe mambirhi lawa ya nga hundza a ndzi tshama ni ya laha buti va tshamaka kona so n'wina vayingiseri mhaka yin'wana i ku a ni tshembi ku va nga va va tshama na munhu hi ku ni vulavula na vona nkarhi wihi na wihi a riqinghweni mm. eya ene hayi a ku ku hava ku ni nga va lava ni nga va kumi vo miyelo mara a mara loko va n'wi hlonipho loko ku ri ku va ku mm. va ri miyelo mm. loko ku ri ku va ri miyela va nga n'wi byela na swa ku nsati wa mi yi vhakile mm. ngati wa vona dj brian loko ku ri ku koo a va ta n'wi byela ku nsati wa mi yi vhakile loko ku ri ku va kota ku n'wi byela ka miyela eh, anytime eh, dj brian 15 minutes mm. eh, 20 minutes mi karhi mi vulavula va te miyela u nga zwi mm. khohlola yo vulavula i nkarhi ya mikhuhlwani oza u tikhohlorisa ayi ku na mukhuhlwani bra mina hayi sika ni mukhuhlwani ve swa tsandza ku mina ni fika laha tshamaka kona mara riqingo yena a ku na problem mm. vaingiserva me ni pfuneni ndo va ni ehleketisisa ku tlula mpimo a ku na problem ni nga chavi nchumu mm. kumbe buti vo tumbeta swin'wani na yeah. swi ndzi tsona vurhongo phaphama

ku ri njhani xitejini nkarhi wolowo yo yeah. ya nghenini majabhu ya mina khwele leri a wu ri ba live ya a ri live Oh, a ni ri twa leri ku ri ka ra wena tivani tiva na khwela ra wehe vakiti A wu kahle. Ah, bra mina se ni ku tiva ngopfu a swo nga wu kahle brami Ah, eh, va ah. xikhongelo xa ntshava swi tlurise mpimo se ku xa tani. 40 days bona ya eh a nkarhi wa kona wa hi siya dj Yeah. brian hi ku a hi sitwa vayingiseri leswaku va n'wi pfuna njhani sesi wa hina eka siku ra namuntlha Yeah. loyi a nga vhake eka xilungwini mara nkarhi wihi na wihi loko a lava munhu wa yena wa n'wi kuma oh yeah loyi u nga mixelo sungula avuxeni minjhani DJ Brian. Hi pfukile mpfukile. Hayi kona minjhani? Hayi ngipfune ni mingisela. Eh ku vula ntiyiso DJ Brian ne. Mm. mm Botliwa a kume n'wansati mativa a kume n'wansati straight wa straight. Ya. Eh. Enjo. Oh. Va pfuna mani la. Ya. Mi pfuna mani la wani mi ri mi tsundzuxa mani? A ni tsundzuxa n'wansati. A ri n'wansati yena a vutisa ku a nga sungisa ku yini? okay eya ya Eh. mi ku endleka njhani okay ni ngo lexi ni nga la mi byela xona i ku um sister boti i na ti-tactics hinkwato leti nga ta ka i nga n'wi kumi um mandlele ma yena mo huma ndleleni ha ku hlonipha Eh, na- sweswo buti wa mina e a ni sweswi a ni miri hi pfuna n'wansati e ni vula swo swa ku a hi ko ku hlonipha loko a endla tano i ku hlonipha so lexi nga ta mi byela xona mara leswi sesi a fanele kumeka a swi endla mm. a nge ku fosi tiboti kumeka a va a n'wi vhakela a joni i ku huma ka swona sister na swi swa ku va n'wi rhandza mara buti a nga ha ri na rirhandzu a ka se fliwa ene buti i tshama na munhu a joni that's why a va na swi swi swipimelo hinkwaswo swa ku loko a ta ku hayi ta dlaya hi ndlala loko a ku i ta i ta hi mali ya yena still na na na na na na na tindlela hinkwato ta kumeka na va ta ku sesi a nga swi koti kumeka tshona ku sana yena because u tshama na munhu joni so sesi mi ya a ka yena buti hayi a ti phili byo hola n'wana mhani a hi rhandzi ku hambanyisa mara hi ku ya hi ntiyiso ka ha ri hava rirhandzu a ka buti okay okay ayizameni ku nga hambanisi yeah. ko tala la swi kotekaka vayingiseri va hina hi nge vi na xiyenge lexi ngo hambanisa vanhu n'wana loyiwani a hi twini ku va hlanganisa na a hi minjhani vahaxi va hina vo rhandzeka minjhani ku pfuka hi pfukile jije brine chris khonani okay. ya mina mina mavilongo ve ni la brete se ni nga ku sisi ni mi pfuna hi ndlela leyi sisi loko buta mi byela swa ku he la u ta fika u fa hi ndlala he la u nga ta kuma swakudya a mi byeli ku ni huma ka njhani hambi ni fa hi ndlala ni ta fa hi ndlala ni ri ka we munhu wa mehe hi ku vona hi ta fa swin'we hi ndlala ya hi ta fa swin'we hi ndlala ende ndlala ya ndlala ya wehe yi teke ku ri ndlala ya mehe

mara kumbexani a va a ri na na laha nga wisaka kona loko o fika timhaka ti bihile hinkwaswo swi ta humelela loko se a fike kukule a wu fika kwala hi ma-seven na majambu u nga lulamisanga kun'wana vana na ka va muzala laha u nga ta ko loko fika u kuma kumbe hi ndlela ya so buti a a fambi sibusisi a a fambi na nkarhi wa ha ri kona

a fosteli hi tindlela hinkwato ku a tikuma a fike la ku nga na boti na loko u ta fa hi ndlala a vuli ku swakudya ni ta fika ni xava kwalano ximanga xi ta humela xi ta humela sakini A nga ina nga lavi a ti xavela Eh. Eh, a la yena tenda sweswi a khe. post a vuli ku he bote a ni miri a mina a mina a mi- a mina swakudya mina ni ta endla hi mali ya mina ku va a ta kota ku vona ku maybe swi kona xi nga kona xi n'wi thivelaku ku buti a nga vi a a- a va na yena la a hi nge a fika a xi vona xi nga kona Ah, kwalani mfana va ri na obvious maybe vo ma vo ma vo ma yeleyo Khivani mhaka or- ya siku rin'wana Va- muyingiseri wa mina loko a fika a xi vona mara lexi salaka ndza mitwa mi ri a ti ee a ti joni because swi nga endla swi ri kona swi nga kona botange loko swi tumbeteni ma vona se that's why a va kha va n'wi thivathiva hi tindlela hinkwato ku a nga tshineli kusuhana na yena hala joni ya eh. se yena a zami hi ndlela yaleyo hi kona alright alright a ni kumi coach ya hina ku endleka okay def ni mama two girls ri buti a byeli sesi ntiyiso a tshika ku n'wi onhela nkarhi mm. ti-excuses takwe a ti twali Sesi a khandziyi bazi a a ti vonela hi yexe va ta fika le va tlela va ri three loko o kuma swa ku ku na un'wana se ku na okay all right Yeah. Yeah, na ku- Eh, i john chakafep sweswi swi lava a twisisa xiyimo xa buti swi nga endleka buti o tizamela pulani ya ku xavisa swikotele n'winaweni Swi ke. kumbe ah dj brian kumbe u tshama mukhuku khwini a ku Swekeke. hlayisekanga hayi Eh, tshama swin'we ta fa swin'we awa dj brian mara Eh. matamhaka leyi ko ya ku swi nga endleka buto ka a nga ri na ndhawu ya kahle ya ku Mm, tshama a swi na mhaka swa vava ku rhandza munhu a nga ri ka wena xihambani loko u swi twa xihambani i mujomani a ku ha un'wana a tsalaka xihambani handle ka mujomani oh yeah okay Yeah. eh mese magic i ri swi ri lodya ha ku na swin'wana a swi tumbetaka swin'wana a swi hlangani kahle Mm.

u va ndhuna leyi tsemaka mhaka Baby nga mi kasi va ri khotso a mi tindhuna na ayi ayi ayi loko hi nga vita- hi nga rhambiwanga u rhambiwe hi mina sweswi swi teka baru sesi ya nga ayi ayi bravin Eh, man nge hi ti tshembi. ngeyi ne Eh, eh, a ni all right nge hi. okay Ndza phaphama afrikatsonga chava. ni chava ntiyiso oh a fana u ko tiyisela bravin a ntiyiso nkarhi wun'wanyana u languta u kongoma u tiva na loko to ya ni nga endla leswi a ni nga swi tsundzuxa swa ku vana na la loko wo fika u kuma swi nga tshamisekanga u nga ta tiyela kona ri xele eka nongonoko wa phaphama dj brian conizer na tolani wa le king hook la vulavulaka i the king n'wana mangwa mahlamba xilevu ka hi ku ri agrin farm eka bana neba ni kombela risimu ra peter tinet loko va ku n'wana eh, avuxeni

na cape verde ya nghena ro sungula eka fifa world cup game ku lo sala ntsena ntsevu wa masiku leswaku mphikizano wa bolo ya misava wu sungula mahungu eka sabc ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na lilian hlabangwani inkomo miyingiso mahungu ya awara ya nhungu hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi nhloko ya xiyenge xa vuhlori loyi a yimisiweke entirhweni richard xiviri u hlongoriwile entirhweni ndzawulo ya xiphorisa yi tiyisise hi ta ku hlongoriwa ka xiviri leswi yi ta endzhaku ka ntshamo wo tshinya lowu veke kona ehenhleni ka yena n'hweti leyi nga hundza ndzawulo yi arile ku angula mayelana na xiboho xa ku hlongoriwa ka xiviri Vito ra xiviri ri boxiwile emahlweni ka khomixini ya Matlanga mayelana na vuxaka lebyi a nga na byona na Vus Muscat Matlala. Eka mahungu man'wana, Presidente Cyril Ramaphosa namuntlha u languteriwa ku simeka mapfhumba ya murhi wa Lenacapavir ro lwisana na ntungu wa HIV Mapfhumba ya ta simekiwa erivaleni ra mintlangu ra Lilian Ngoyi exifundzheninkulu xa Mpumalanga. Lena Khabavi wu ta nyikiwa kambirhi hi lembe tanihi injection. Afrika-Dzonga ri na nhlayo ya le henhla ya vanhu lava khomiweke hi ntungu wa HIV loko ri pimanisiwa na matiko ya misava. Hofisi ya President yi ndhundhuzele ku simekiwa ka mapfhumba lawa. Mutshamaxitulu wa nhlangano wa Treatment Action Campaign Sbongile Tshabalala

xandla xa mulawurinkulu eka xiyenge xa vuhlori firos khan u tlhelele ekhoto ya le henhla ejoni ku koxa ku va a tlheriseriwa switirhisiwa swa yena swa thekinoloji leswi tekiweke hi nkarhi wa musecho ekaya ra yena n'hweti leyi nga hundza kasi emasunguleni xikombelo xa yena xa xihatla xi ve susiwa eka nxaxamelo wa milandzu vhiki leri nga hundza hi ravuntlhanu tanihileswi switirhisiwa swa yena swa thekinoloji se a swi yisiwe eka khomixini ya madlanga sweswi khane u le ku tlhontlheni ka xiboho xa maphorisa xa musecho na ku tekiwa ka swa yena ku yisa mahlweni mahungu ya awara ya nhungu maphorisa ecape town ya vule leswaku va ve na musecho tanihi xiphemu xa milavisiso bya swihehlo swa vukungundzwana ehenhleni ka khale ka n'wamukontiraka eka masipala wa doroba mbulavuleri wa maphorisa andrew trot u vule leswaku maphorisa mafokisi

No arrests were made during today's operation. Phuresidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky u kombele nhlengeletano na Phuresidente wa Russia Vladimir Putin ku kanerisana hi ku gimeta madzolonga ya nyimpi lawa ya se ya koxaka vutomi bya vanhu.

as well that Russia and Ukraine can probably work on this together without America's involvement. But in practical terms, I would be very surprised if this letter changed much. ku langutisa hungu leri rhangeke mahlweni ndzawulo ya xiphorisa yi tiyisise leswaku nhloko ya xiyenge xa vuhlori loyi a yimisiwile entirhweni richard xiviri u hlongoriwile entirhweni inkomo mahungu eka sabc ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na lilian nhlabangwani emagondzweni na xolani xolani wa le khenhuk emagondzweni ka awara leyi loko ri tshwane langutela ku hloyela a ku tirheki loko u chayela a irene ka intersection ya le maoffice drive na main road kasi swiviko swa ku hloyela swi kona loko ri n4 east loko ri xikarhi ka dr swane pool na n1 movha wu yimile ka ntila wun'we ku na ntlimbano na loko ri kwaha road exikarhi ka weirder road na pf and rainefold kasi ntlimbano ko na loko u ri n1 south loko u ri linwood road movha wu yimile ka ntila wun'we ejohannesburg ntlimbanoko tindhawu to hlaya mixo lowu katsa loko u chayela amatlhelo ya n1 south kahlekahle m1 north eh, ku na nghozi ya taxi loko ri college drive eh, leswi endlaka ku ku va na ntlimbano khilani beds ka eh, khilani bends kasi loko ri a germiston ku lunghisiwa gondzo n3 south exikarhi ka linksfield road na galilees interchange ku va na ntlimbano na le wind eh, mill park eh, loko ri roundabout road loko kongoma north boundary road kasi loko vona swin'wanyana va yi rhumela ka awara leyi ta xolani guy at mungana traffic hashtag am traffic xana bindzu ra wena ra tsandzeka ku fikelela xivono xa rona leswi swi nga endla leswaku u nga ha tiveki no rivariwa hi ku olova hi tikhasimende ta wena xiyenge xa vunavetisi xa sabc xi kona ku pfuna wena swa olova na xitichi xa munghana lonene fm rhumela email eka sales at munghana lonene fm co za laha u ta kota ku burisana na va xiyenge xa swa vunavetisi mahala Hi ri swin'we, hi ta kota ku tumbuluxa tindlela ta vunavetisi bya matimba lebyi nga ta kota ku fikelela tikhasamende leti nga fanela. Rhumela email eka sales at munghanalonenefm.co.za. Munghana Lonene FM, makombandlela. hungu leri ri tisiwa hi ndzawulo ya vurimi na nhluvukiso wa matikoxikaya ya xifundzankulu xa limpopo Xewani, i Dr. Vonani Mashawu. Dokodela ra swifuwo eka Ndzawulo ya Vurimi na Nhluvukiso wa Matiko Xikaya eLimpopo. Tanihi ndzawulo hi ndlandlamuxa pfhumba ra ku lwisana na mavabyi ya swindhomundhomu lama tivekaka tanihi Foot and Mouth Disease, FMD. Hi na pfhumba ra nsawutiso wa swifuwo eka Xifundzankulu xa Limpopo. Varimi, langutelani swiyenge swa nsawutiso etindhawini ta ka n'wina. Vanani na ntirhisano wa kahle na vaofisiri va ndzawulo xikan'we na ku tiyisisa vukona bya swifuwo swa n'wina. Nsawutiso i mahala. Ndzawulo ya Vurimi na Nhluvukiso wa Matikoxikaya ya Xifundzankulu xa Limpopo yi le ku ndlandlamuxeni ka pfhumba ro lwisana na mavabyi ya swindomundomu. Ku kuma vuxokoxoko byo tala, endzela tihofisi ta ndzawulo ekusuhi na wena kumbe u endzela website ya www eldar gov za xikan'we na ku rhumela email eka pharmacare at agric limpopo gov za loko mavoni ya stadium ya nga se lumeka loko bolo ya milenge yi nga se teka hinkwaswo fifa world cup 2026 ya gongondza yi hanya laha na wena fnb na visa u nga wina e-travel voucher ya 200000 rand nkarhi hinkwawo loko u typa kumbe u swipa khadi ra wena ra fnb visa personal kumbe business hi ntsengo wa 50 rand kumbe ku tlula evhengeleni kumbe online kumbe u amukela 1000 rand kumbe ku tlula hi hakelo eka fnb speed point xa wena u kuma ku nghenela hikuva gondzo ro ya eka ntlangu lowukulu swinene emisaveni hinkwayo ri sungula hi minkarhi ya masiku hinkwawo tap swipa xava wina hi fnb hi ku seketeriwa hi visa proud partner of fifa world cup 2026 fnb i xiyenge xa first rand bank limited vaphakeri va vukorhokeri bya swa timali na valombisi lava nga enawini ku na swipimelo naswona ku tirha swinawana swa mphikizano hi fihlula na yena phama

namfundisi phela Ya, mfundisi awukambe. sugar sugar jana wena Efanele kumfundisi sugar sugar. Hayi Mfundisi wa chukele. Imfundo shu- imfundiso wa chukele. Hayi mara wa tiva susa kona la. Maka hina ho hi rambesi. yiti yena ni nga ta swi hleketa ku ri hi yena sema na mina a ni nga swi hleketi namuntlha ni hlamula na ni cola ni ku ha i swa miyele kasi ri ta va ri ri ya oh, eh wa swi vona bra mina ambe a ndi ku vito ra vakokwani va ri ra le bibeleni hamfundisi okay tiyani avuxeni na ku mi amukela ah, avuxeni avuxeni ahee se mitakwini kona zaivayo tiri mitakwini va ri mitakwini he mavudana mitakwini a mi swi fika Eh, live update Eh, life update ku fambeka njhani la magondzweni sweswi emagondzweni ya joni laha joni laha ti vuya ngopfu swa tikomba ku ri ku na xin'wana xi fanele xi endlekalako yeah. na satani loko zamazameni ku yi yingisa mara ya mahlweni ya mahlweni ku na yena ndlela yeah. leyiwani ene musimari ku tena ni ri mi le endleleni mi nga yimi phela mi nga yimi hi veke na tikhamera to tala so hi vekele wa tiva wa tiva xipani lexi nga la xi fike hi awara ya ntlhanu xi yimela n'wina ku ri a ku ti tikhamera loko me ndi ri one mm. eh ti tele n'wina okay hi loko va tiva ku antswa bra mina i swona sweswo Hi sungula hi simu ra- butsem Yeah, etiyani Butsem, mabunda yeah. That's what he said, pasta Butsem. sugar sugar bona samuel tiyani mavunda ka siku ra namuntlha vele a hi mi tiveni ku antswa n'wana mani a kaya hi kwini mi kulele ka ndyangu wa njhani mi huma mi ri kwini hi ndlela leyiwa Eh, Samuel Diane Mabunda i mfana wa Mount Diane ni kulele Diane ivi ni suka na ha ri ntsongo eh hikuva papa mina Daniel eh va ye va kuma ntirho a Polokwane ivi ni suka ku a Giyani ni nghena xikolo grade one to grade seven a PCS then ni kongoma ra Sakayi laha a ni nghena xikolo hambileswi a ni hlupha ni ri problem nyana Mm. mhana mina va ri kwalaya xikolweni um mem mavunde Yeah. okay va a a va a- va surviving mhani lava va tirhe ngopfu Mm. eh ni va vitana mabebes Okay. Eh, relationship ya mina na vona yi kule ngopfu hambi No. eh n'wana un'wana na un'wana loko a kula Mm. a ni mhani va fanele va tshinya va nghenisa n'wana ndlwini so Mm. loko wa ha kula u va u kha u vona nga ku ah, vatswari vo ku palela tindlela eh or va ku ka ku tsona leswo tsakisa la misaveni mara ni kume ku ri ya ni kule ka ndyangu wa wo chava xikwembu swinene um wo chava xikwembu and ndlela leyi va nga hi dyondzisa yona na papa daniel na sara mama twa mavito ma kona ma le bibeleni na wona a ma tirha ma le bibeleni ntsena so um ndlela leyi va nga hi dyondzisa ha ri ntsongo yi tikomba eh, yi ku ri mhaka ya kahle ngopfu ku namuntlha hi kota ku tiyimela hi tlhela hi kota ku pfuna laha hi kota ku pfuna kona eh, success leyi nga kona um mi vule xiteni xin'wana loko masungula vutlhari i ku mm. chava yehovha so hina hi kulele ka muti wo wo chava yehovha swinene ene um eh, vo tala va hlamala hambi na mina na hlamala ku ri um laha ni nga sa kona xikwembu xi nga ni veka kona sweswi a ni nga swi expectangi mara eh a ni nga ri surprised hi yona ndlela leyi xikwembu xi nga ni vitanaka yona kumbexana hi yo mhaka mi nga sungula hi risimu lerani ra hillsong united oceans i yini ri vulavula yini ri ri yini ka n'wina risimu lerani loko mi karhi mi ri tisa ka hina mi ri langile leswaku ri hi sungula nongonoko hi rona risimu lerani ri vulavula yini na n'wina so risimu leriwani ri ri ri vulavula ngopfu na moya wa mina hi ku um ri ri spirit lead me where my trust is without borders so mina ni tshemba xikwembu hi laha ku nga heriki la na laha swi nga mekeki sense na laha swi nga laveki ku ri munhu a nga ku la la xikwembu xi ta ni pfuna hambi xi xitsongo xo fana na parking loko ni fika moleni na tshemba ku un'wana u fanele a huma mi ni paka hmm. mhaka leyo mina ni fanele ni rhanga ni yima amolweni ni jikajika a ni twanani na yona so no khongela ni ku xikwembu ku na loyi a nga heta ku xava a suki ni kota ku paka ni nghena so ni tshemba xikwembu ka xin'wana na xin'wanyana lexi ni ni ni ni nghenaka ka xona um eh that's why risimu leri wa ri valava ngopfu hi na moya mina ku ri moya mina u fanele u u u tshemba xikwembu um la ku nga ri ki na ku yima ku ri hava tilimiti xin'wana na xin'wana hambi ku nghena ka eh, program ya namuntlha ntwanani se ni yi vitana service le kerekeni once mm. wow okay min'wana wa vungani kaya mina kaya ni n'wana wa vu-four um ka vana va five okay um vafana vambirhi na va minyani vanharhu um so mina ni n'wana wa vu-four um second last ya a ni swi swi swi endla hi kota ku twisisa ku a mi ri bebi wa mama hmm. kumbe njhani kumbe a mi ri murhangeri loko ku ri kumo wo sungula hmm. okay mi kumbe mhaka yin'wanyana ya ku tsakisanyana a ne munhu i na matimu loko munhu a hi byela laha humaka kona swi endla ku van'wani va va na ku tshemba ku eh na me trouble leya me siku rin'wana yi ngo fana na tiyani se mi ri a ku siringiwanyana loko mi ri eh, flora park hayi yo eh, loko vanhu vo swi tiva ku ri a flora park hayi ni ze ni nga sungula xikolweni yo hi mhaka ya ni ze ni nga sungula xikolweni a ni ri a ni hlupha ngopfu a ni ri problem ka kahle na vona loko mufana a swi va ri ka xiteji leswo to duma and then vanhu va ku tsakele mhaka va ni tlanga bolo na ha ri mm. ntsongo mara ku ri na leswa tinyimpi swo famba hi ti-group group mm. vana mina a va tshama va sala vitaniwa me mavunda please come to the office i mm. khitara kwalaya engwede va le ku solveni um mara hi monday ni vuya ni khome ti-trophy ku team yi winile athletics ni tsutsumile ni vuye na timedali um mara tuesday um n'wana vitaniwa a ofisini

va ha ri na va semet hi vona lava va nga hi va nga hi va nga hi kurisa Okay. nakona va ni hlongola xikolweni Ah, ah. yowe Eh, le va hlongola le le le serious nakona va ni hlongola xikolweni Yeah. Eh, a ni emakaya va ku hayi n'wi yisa ka christian school u fanele a- Yes. a vhela a va munhu wa kereke va ni hlongola kwele ve ni ya nghena new era Ih. eh a malamulele va ni vitaneka a kaya ku mantsongo wa mina mi dilina ku ri vona ni- va ni thusaka ngopfu loko laha ku hava bolo ku tlangiwa basketball na boxing so a nga twanani na swona sweswo so u ta kota ku focusa xikolweni hayi ngwenya yi fika yi pfula team ka ni pfula team a mala milenge a new era a tliwa eh, ku sungula ku tleriwa misinya ku endliwa soccer field hi ku a moyeni wa mina ni swi twa ku ri ku na something lexi fanele ni tsakulaka ka boleni so hambi vo ni veka vo ni yisa malamulelo va ku na boxing na basketball um ku na misinya leyi fanele yi tsemiwa laha um ku na van'wana ku ri onara va ri tiger onara ya xikolo ni era va ku hama wena u tlanga bolo a hi tiyereni la va tiyerani a hi nghena map se hi sungula ku mejara ku hi ground yi yena va google languta ku ground yi kule ku fika kwihi ivi hi throwa kwalaya va namuntlha loko eh, ground leyi ha ri kona wow swikulukumba sweswo oh, yeah. tiyani loko u fika endhawini fika u mm. endla ku hambana loko u swi twa leswaku kahle kahle a ni nge swi koti ku ka leswi ni nga swi endli mm. a hi ngheneni eka n'wina tanihi munhu wa swa mitlangu kumbexani ku na un'wanyana wa tiva ni hleve leswi un'wanyana hi tiyani wa tiva brian okay avuxeni bucolwani la vulavulaka i daisy mdluli um mina first born ya ka vatiyani oh, yeah. family ceo um no tiyani u kule ku ri n'wana wa one thing i loved i kindness ya yena kula ri n'wana wa kind n'wana wo rhandza vanhu i munhu loyi a nga kula a tlanga bolo from very early age a vaviseka vuya hi rila hi hambahamba gongondza na festere ku sesini swi tiva ku ni fanele ni ya bandicha hala handle hi chava ku mhani va tatwa ku vava loko va vona a vavisekile that's how young he was four five years le ndzhaku leyi so u kule a ri n'wana loyi bolo yi ri passion not only bolo a tsutsuma all different kinds of sports a kuma na award ya ku va sports man of the year mm. a xikolweni hi mhaka ku a ri champion of all this kind of sports kambe soka eku heteleleni yi winile evutomini bya yena i munhu la nga hanya kahle na family ya yena wa hanya kahle na sweswi i munhu la nga na rirhandzu i munhu la nga kula hi kurisiwe kerekeni se u kule xikwembu a xi tiva na namuntlha ni khensa ku a nga xi tshikanga leswi ni n'wi navelelaka swona swa kahle hi ku a kuli man grow beyond that the sky is the limit just like sundowns yi bula a wa ha ri na ti-opportunities to tala vuton'wini and ni rhandza ku hambi a ri sweswi a nga xiswona wa ha fikeleleka a vanhwini va ha kota ku n'wi fikelela ni ri a nga cinci a ve tani xikwembu xi ta n'wi pfulela mavanti man'wana ku ya mahlweni hi mhaka ku va a tikhoma kahle a hlonipha xikwembu and ku hlonipha xikwembu xikwembu na wena xi ta ku hlamula ka leswi u swi lavaka swi kona leswi a swi lavaka hina a nga swi tiviki ni ri yehovha a fikeleli evuton'wini bya yena a n'wi hlamula a n'wi nyika swona a n'wi nyika is born to be a great man and he will be a great man as he is a great man wow. na cancer eh CEO liya mi twa hi vona yeah Eh, sesi wa mina first born ekaya Yeah. wa swi twa ku hi le kerekeni laha mutini lowa a swi twa ku ri ka Yeah. chuvariwa Yeah. vanhu Eh. so so so so ke wena n'wana wa tshwenya Mm. swi fike kwini la u nga cinca u va pastor sugar loyi u nga yena namuntlha eyi mina um ndlela ya mina kahle kahle um ku ni rhandza kereke eh like ni vula ku ri ni kulele emutini wa kereke papa mina a va eh, mfundhisi na vona Mm. eh so a va rhandza ku ni loko va chumayela mina ni fanele ni- ni recorda Oh. a va ni nyika tape recorder ku ri ni recorda ku loko va kha va chumayela eh va kota ku yingisela after loko va heta ku chumayela so mina hi ku a ni jahele ku ya bolweni a ni nghena kerekeni ni khome xikhulupeni a ni ka bege ku na tikhokho so ni fanele ni rhekhoda loko cassette yi tsala ka side ra one eh. a ni fanele ni yi cinca loko ni yi cinca eh. ni pressa record ivi ni veka tape recorder ni nghena ndleleni swi vo xama loko va ko a hi khongeleni eh. loko vanhu va ha tsimbi va ha tsipini ni teka bege ni pfala yi ta sala yi recorder so mina ku ni za ni fika laha um ni ze ni nga va na nkarhi lowu ni nga tshama hansi na na xikwembu hi va na meeting mm. ni ku um sungule ngopfu loko ni ni fika ka mamluli sundowns ni ni nga tlangi first season mm. ni va na ti-injury to tala ni va na tsanaka ku tlanga kahle loko ni fika laya of course miri wa mina wu nga tolovelangi work load leyi yi kumekaka ka mamluli sundowns so loko ni nga tlangangi first season second season ni kombela loan loko ni ya free state stars loko ni fika free state stars mm. ni tlanga ti-game ta few injury yi sungula kambe so ni ya loko ni vutlhelela ka mamelodi sundowns season loko yi hela ni vulavula na xikwembu loko no ni lava a hi endli deal loko mina no tlanga ni fikelela leswi ni swi lavaka loko nkarhi wu fika yo ni ta endla leswi wena u swi lavaka so ni ku ka xikwembu loko ni lava ku tlanga na tipuleyara ta best la south africa ni lava ku tlanga na tipuleyara ta best a africa ni lava ku tlanga na tipuleyara ta best um emisaveni um hmm. eh, ku vulavula munhu loyi a nga byeriwa hi ti-doctor ta four a ku va ku u fanele u endla operation ivi mina ni ala ni ku no a swi pfumeleleki ku ri mina na hosi yesu la nga le ndzeni ka mina hi ya hi ya tshama a theatre eh ba operator eh so antwana na swona ku ni tshemba ku ri by his stripes i am healed so ni fanele ni hola ni lavi operation ni lava ku hola without being able to go to operation hi ku loko ni kula n'wana n'wana ni byela marito lama a ma nga ni khomi kahle va ku loko wo vaviseka ke loko wo vaviseka so loko loko a ni nge vaviseki so a ni nga lavi ku vanhu va ze va vula va ku hi ku byerini ku ri u ta vaviseka mm, mm. so meeting wa mina na xikwembu ku loko no kota ku tlanga na vanhu lava the best in the country the best in the continent the best in the world then mina ni ta kota ku dzunisa vito ra wena hi laha ku nga heriki so loko ni kha ni endla sweswo xikwembu xi ni vuyisela ka mamlodi sundowns ni sayina um eh, bank va ni rejistara eh, ni tlanga na d d c eh, towards the end of d d c eh, va ni vitana ka first team back coach peter ni vitana ku vuya mm. ni tlhelela ka first team eh, mara a ni nga tlangi eh, champions league ivi sundowns yi humesiwa eh nkarhi lowa 2016 loko yi nokiwa out se loko hi kha hi celebrate league ku nghena call ku ri no mamlid sundowns yi fanele yi tlhelela ka champions league se ka mina ka prayer point ta mina list yo ni tlanga na the best players ni tlanga ka mamelodi sundowns se now leya ku ni tlanga the best players in the continent um mamelodi sundowns yi tlhelele ka champions league then mina ni kota ku tshika prayer point ya mina so the next phase i ku hi fanele hi tlanga na the best players in the world loko hi tlhelela ka champions league this was my agreement na xikombo again ku ri hi fanele hi wina this uh, champions league so then ni kota ku ya tlanga club world cup then mina ni ready ku tla ku ta ni ta tirha lava wena this is 2016 exactly wow. as uh, prayed for and eh, xikwembu xi hlamurini that's why ni ku risimu leri ra ri ri my trust is without borders a ni limiti hi situation leyi nga ka yona a ni limiti hi leswi vanhu va swi hleketaka but ni ni decide future mina based on ku ri xikwembu xi ri yini hi mina other than that a va yiminyana mm. wow wow thanks ri va hina tiya ni mabunda wa ha ri kona ka sundowns i mfundhisi mm. ha toto swo tala hi yena loko hi vuya endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu tshama ntano goodness of god wow. sisi wenas

presidente cyril ramaphosa namuntlha a simeka mapfhumba ya murhi wa lena kappa v hala tlhelo nhloko ya xiyenge xa vuhlori loyi a yimisiweke entirhweni richard xiviri a hlongoriwa ntirhweni mahungu xitalo hi awara ya nkaye emagondzweni na tolani tolani wa le kenhook emagondzweni ka awara leyi ku ri johannesburg langutela ku hlwela n1 south loko ya rivonia road movha wu yimile ka ntila wun'we leswi kavanyetaka nkhuluko wa movha lava nga mixo- yimaka vuti- vutivi tiyani le eh le Melrose la Oh. le hala north okay kasi a Melrose eh kuna ngozi loko ri a N1 north eh kuna ngozi ya taxi loko wa kondza College Drive leswi endlaka ku va na ku hlwela loko ri matlhelo ya Khilani Benz loko ri Jamestown ntlimbano ko a N3 south a xikarhi ka Langsfield Road na Gillilis interchange kasi swiviko swa ku hlwela swi kona loko wu ri a Windmill Park eh, loko ri roundabout road kongoma north boundary road nkhuluko wa movha wu kavanyeteka swinene mixo lowu ku na ku hlwela devland loko ri a golden highway xikarhi ka n1 na n12 kasi ntlimbano koho loko u ri a joni a edenvale r24 west loko suka edenvale kongoma gililisi interchange ku le ku tirekeni mixo lowu yi suka joni ya tshwane kuma ku pitori na koho swiviko swa ku hlwela swi koho mixo lowu a ku le ku tirekeni irene loko u ri intersection ya nema office drive na main road kasi ntlimba noko a n4 east loko ri xikarhi ka dr swanepo eh hikwalaho ka movha u nga yima ka ntila wun'we n1 north kahlekahle n1 south loko ri linwood road ku na ntlimbano ntlimbano kona loko u ri solomon solomon mahlangu drive east loko ri louis avenue eh leswi endlaka ku nga tirheki matlhelo yalawa mixo lowu loko vona swin'wanyana wa yi rhumela ndzengo wa namuntlha hi koho misikulu ka khoma ndlela ku ku nyika xiviko xo xa le magondzweni kumekaka at munghana traffic

eyi loko na fika ka black leopards mm. eh, a ni dribula ngopfu a ni nga tlangi ku fana na leswi a ni tlangisa swona ha oh. ka mamelodi sundowns a ni daya na misisi misisi ya mina yi ri ya brown so a va ku um ni endla ku ri team yi va yi va na chukela nyana mani ma vona loko wa ha dirivela dirivela na skill yeah va ku vitana sugar va ri tlhela chukela laha so vito lera sugar ri suka kona kwalaha not only that hi mhaka va vona ku ri eh, ni munhu wa wa swiwintsi manibeke loko munhu a xave i-snacks swiwintsi swi fanele swi va kona na na munhu twa loko na le ofisini ya kerekeni va swi tiva ku laha loko ku ri hava swiwintsi a ni khongeli swona ina mina na Mm, vona okay kumbexani hi swi tsemakanye hi ku hatlisa swinene N- na swi tiva leswaku va- eh, hikwalaho ka ku va mi ri mutlangi loyi a nga tla- a- a- a nga le ka swipanu leswikulukumba swinene eafrika ma tiveka kambe em, hi mo hi ku hatlisanyana mi hi byela gondzo ra n'wina ra eh, ra ku su- ra ku va se mi nghene tani hi professional player hi fika koho ka sundowns hi ku hi tshemba ku i maninginingi ya career ya n'wina ya football mi Eh, s- sungule kwini swa professional football eh, professional football ni sungule ka ka black leopards eh la va nga la ni nga ni ya tshama ni tshame eka nsati ni tshame vo ma one month close to one and a half months eh, a a ni nghena xikolo a t t ivi black leopard a yi sungula process leya yo aka n f d mm. a va lava ku tlangisa lavatsongo mm. so black leopard a yi preparela eh, yona mhaka yaleyo ivi va sayina ku eh, vana lavatsongo mina ni ri one of those boys laha ni nga ni ya tshama xikolweni a hostel a ni pfuka nampundzu vana va ya xikolweni mina ni yima lalayini yo hlamba na mina ni tlhela na vana va xikolo vona um se va ni sayina kwa black leopards ni mm. sungule professional career ya mina ka black leopards ivi ni tlanga bona black black leopards a yi pulamela following season mara hi matimba xikombi promote league eh, team ya ka p s l mm. laha a va preparela n f d so loko hi fika ka p s l eh first season hi kota ku tlanga eh hi computer

hi laha va nga black leopards loko ni suka black loko ni suka cardiac shepherds la ni nga ya kona Ah, ah, loko ndzi ka career shepherds ne black leopards mm. hi laha va nga ni landza kona um ku tlanga professional hikuva ni nghena xikolo a t u t um a ni nghena xikolo a t u t so t u t yi kote ku ku ku pfula ndlela ku ri ni tlangela black leopards mm. black leopards yi pfula ndlela ni tlangela

Eh. ivi a a hi tlanga na Chiefs so game liya a yi ri Mamelodi Sundowns a yi contesta for league so ku na before game eh hi ze nga vulavula na coach because loko hi tlanga Champions League eh, mi kuma ku ri va I'm sure ma swi vonana namuntlha loko ku ri eh Champions League ka lwiwa le so coach a vula ku ri hey n'wina loko player ya n'wina yi rahiwa or va yi talela ti-opponent a mi yi myalo mm. so mo fanele mi va kwalaya mi kota ku ku tikomba ku ri a mi chavi ku tlanga ka ka level leyiwani so mm. mentality luwa wu vuya ka mina loko hi tlanga na chiefs hi ku um i think a ku ri joseph molongwana u ra hi khama billion so mm. ya hi liya yo a hi yi kulweni wo fika hi chuhiseta mhaka a se Yo, swo pulaniwa leswiya Eh, a ti wela hansi a wela hansi Ah. ri- ri- ri- yellow card eh. se hi ku sugar ma n'wi tiva ku ra loko munhu a bayiza bayiza la midfield u fanele a tlakuriwa Yeah. eh, eh, eh. so ivi ni kuma yellow card ya vumbirhi hi ku mfana loyi ya george maluleke mm. a diver kwalaya riveri yi ku foul se ni mm. kuma second year ah. a ni nga ri xihoxo uh-uh. a ni nga ha hluphi a ni nga a ni nga ha ri munhu lowa wa le high school loyi a hloko va xikolweni um ku va ku i riveri a yi a yi bayizanyana a ni masifona ku va va pfunapfunanyana loko a hlangana wa tiva dj plan ya, ya na swi twa ku la ku tatisa van'wanyana lava va nga hi byela swo karhi tiyati eh. wa tiva ku suka matlhelo ya, ya le ka whatsapp na le ka eh, x a va vutisi u na munhu eh, eh, ba, oh, eh, eh, a va oh. si fika ka munhu ina ne eh. va ri a ri ma jayivhani ngopfu kahlekahle ma swi kota ku jayivha ne loko mo loko mo nghena ka youtube mi vona kwalano ku ri mi ku tliyani mavunda dancing ya humelela yeah oh yeah ko va ku ri exi eh. ya xikwembu xa ni deliverini mhaka ni famba ngopfu hala saniside deliverele ku cineni a mi yena le saniside andume ngopfu asaniside xikwembu xa xikulu andume ngopfu asaniside europa a ni ti famba ko hava ku ri va nga ku munhu a nga epitori a nga fambi ndlela liya so hi leswi swi hlamarisaka vanhu vo tala ku ri munhu loyiwani hi n'wi tiva a ri so mara mm. sweswiwani loko a khoma microphone a ku ayi maka pulpit mm. ah vanhu va hlamala mara i tindlela leti hi nga ti vona le bibeleni ku ri a munhu wa tekiwa a ri so la khadlaya vanhu xikwembu xi n'wi teka xi ku a wena famba ya byela vanhu hi mina yo Yeah. hi tshamela diyani mavunda vukala le lefema komba ndlela hi fihlula na yena afrika dzonga a vuya diyani ndzaka leswi afrika-dzonga rito ra wena ri na nkoka va khomixini ya nhlawulo iec va swi humesele erivaleni leswaku swi ta twisiseka kahle swa nhlawulo wa mimfumo ya miganga wa 2026 hi ku tirhisana na sabc education yingisela xitichi xa wena xa xirhandzwa munghana lonene fm leswaku u ta tiva timfanelo ta wena mahlawulelo ya wena na matimba ya wena yo antswisa muganga wa ka n'wina vhoti ya wena i rito ra wena ri tirhise ti tsarisele ku ya hlawula eka nhlawulo lowu taka nongonoko lowu wu tisiwa eka wena hi xiyenge xa tidyondzo xa sabc hi ku tirhisana na khomixini ya nhlawulo iec sabc education enriching minds enriching lives munghana lonene fm makombandlela

i munhu loyi a nga ni pfuna ngopfu eka career ya mina yeah. eh loko ni fika ka Mamelodi Sundowns a ni ri na ku chavanyana hi loko ni fika ni vona ti vatlangi lava a ni va seketela na ha ri ntsongo a ku ka mina ku heyi u hundze ti-toll gates to tala loko u tala a wu telangi ku ta langutisa vanhu mm. u tele ku ta compete so u tlange role yin'wana yikulu ngopfu eka vutomi bya mina hlompho hi ku u ve not just a teammate yeah. not just a partner ka midfield mara ku ri a big brother loyi a ni n'wi nida loko ni fika ka xipano xo fana na mamelodi sundowns ku na nqambi le kaya laha ka risimi ra malembe ku na munhu loyi a yimbelelaka laha mi n'wi tivaka lan'wana hikwalaho ka yini mi hi nyike risimu ra african roots ra malembe a mi ni twangi risimu ra malembe ra african roots eh ku na nqambi le kaya eh risimu leri a ni ri tsale ni ri na ngisani ya mina eh vutomi hi yena yimbelelaku aw ka risimu rero vutomi hi yena yimbelelaku ah, eh xiyimbeleli xin'wana xa ndhuma ngopfu la la kaya oh okay Hi kahle so risimu leri loko ni ri tsala a ni tsundzuka loko se ni sungula ku vona eh, leswi xikwembu xi swi endlaka eka vutomi bya mina ku ri n'wana u i khale ni kha ni lava ku ku va la ni nga kona mara mi kuma ku ri um um nkarhi wun'wana loko u kula a wu kumi leswi swi lavaka so xikwembu ka a bibeleni xi ri ka joel two twenty five ku ri i will repay the lost years ni ta mi rihela malembe lama lawa ma dyeke hi tinjiya ta majeresa mm. so wow. risimu leriwani ri i scripture lexi xi ni nyika confidence ku ri hambi wo lahlekela hi swilo evuton'wini xikwembu xi na matimba yo swi vuyisa hi nkarhi wa xona loko hi kota ku ku ku ku ku yimela hi tshemba ku ri xikwembu xi ta hi lunghisela swilo um na malembe lama nga lahleka hambi munhu a nga tirhangi for ten years loko xikwembu xi lava ku u tirha after ten years u nga kota ku hola mali leyi a wu yi kolo a va a wu kolota hi misava ten years hinkwayo xikwembu xa swi kota ku ku endlela so i malembe vito ra wona african roots vanghana va mina va blind hi xinari yeah. eh vanhu va ba va ba Kamzumba. hi lava va takala hi lava va lava baku risimu lela ra takala so i loko hi hlangana eh hi endla eh, music wolowo wa malembe eh mi ta yi twa oh yeah okay na ku twa ku vulavula u karhi u famba eh loko loko va ku ku na ku na munhu a kotaka ku endla swilo a multitask va vula wena wa tiva u concentrating u yi u yi tshayela na ti na matsalwa u karhi u famba tipassage ta SABC hayi u ta fika tiyani ku karhi khale hambileswi ku ngo lo sala khumenharhu wa timinete ku ku va awara leyi aka hi fika makumu kambe hi mhaka ya nkarhi hi kombela ku va hi karhi hi ya mahlweni na wena wa ha ri ka mamelodi sundowns e na ri ka mamelodi sundowns ni seva ka mamelodi sundowns e ni mbala tikepisi to tala mani ni okay sapotara ya Mamelodi Sundowns eh ni ambassador ya Mamelodi Sundowns ni xivulavuleri xa Mamelodi Sundowns ni famba na chairman ya Mamelodi Sundowns wow. eh ni le ka beachside podcast ya mamelodi sundowns ni mm. host ya sky's the limit ka mamelodi sundowns so mamelodi sundowns hi le kaya laya ni loko n'wana a ri wa le kaya wa mm. tlela dining room or a tlela kamareni mm. or a khixini loko vana va tele ndlala kwalaya so um mamelodi sundowns yi kote ku ni nyika opportunity yo ni kota ku ti express that's why na sweswi loko ni vula ku wa multitask na n'wana kun'wana na kun'wana bibele yi ri i can do all things through christ who gives me strength bona tingonya ta tiko ra afrika entlangwini wa bolo mamelodi sundowns caf champs ha mi hlonipha mani swi vula ku xipani lexi ma xi khongelelani Ah, je dois ku bya prela. Yeah. so mi va mi ri kona kusuhana na ku humelela loku hi ku vonaka ka mamelodi sundowns i xipani xikulukumba na loko mi nga si wina xitale xa vumbirhi a mi vekiwa tanihi xipani xa number one eka tikonkulu africa um a mi hlonipha swinene la ku ta tsutsumela ka vufundhisi dj bright ni vone tivhidiyo ta vona to tala ni ku e mm. musi a yi rhurhelanga ximunhwana ndhawu leyi yeah. u na van'wana wa ha lavaka ku va hundzisa eyi swi nge endleki bra mina hi nga va hi nga hundzisi kambe vanhu mabeveza e eh, mabevexili colani mina ni dokodela cecilia sara mavunda ni mhani wa tiyani mavunda tiyani loko a ri karhi a kula a rhandza sports a rhandza ku tsutsuma exikolweni a tlhela a tlanga bolo exikolweni a tlhela ti-team tin'wana ti sungula ku n'wi teka ku va a tlanga bolo a ni nge ti hlayi mavito ku ti tele nyana se kambe ni rhandza ku khensa xikwembu ku ri u rhandze bolo a ha ri lontsongo u rhandze sports a ha ri lontsongo ivi xikwembu xi ni pfuna ni landzelerisa nyiko leyi ya yena leyi ni hamba ni n'wi seketela loko a ya ka sports xa swi le xikolweni a ni n'wi seketela loko a ya ka timhaka ta bolo a ni n'wi seketela nkarhi wun'wani a hi fanele fortnightly hi vona leswaku hi veka mali ya ku ri loko coach yena a hi byela ku ri va ya ko karhi hi va hi khome mali kambe ni lava ku hlohlotela leswaku tiyani i munhu loyi a nga rhandza sports khale na khale a ha ri lontsongo a tlhela a rhandza xikwembu hi ku hi n'wi sungule kwale ka sunday school mm. hi rhandza ku khensa xikwembu enkomo yo mhaka tshwatsha bibele a nga heti mani u sungule kule mhaka letiyani hetiyani khale u ri joni mani kumbe ko hala gauteng ririmi leriwani wa vulavula xitsonga xa kahle ngopfu mani a swi ku tikeli Ah munhu wa tolovela eh nkarhi loko u kha u ya mavabyi wa Dr Mani ya vitana Dr Mani va ri nga va vitani Mani ntsena i Dr Mani yeah so eh va kote va va dyondzisa va va dyondzisa Xitsonga va tsala tibuku ta Xitsonga so eh swa boha ku ri eh u vulavula Xitsonga eh eh loko u nga vulavuli Xitsonga la mutini lowa hambi na vamakoti na vamakoti loko va tini eh, va fanele va dyondzisiwa xitsonga um so loko munhu a nga a nga a nga a nga dyondzangi xitsonga a a a hi ta bayiziseka loko hi fika la a a joni laha mara ni khensa ku ri um xitsongo xona xa ha zamazamiwa ko va ku mabeleza i mean doctor mhani eh. va rivele ku vula ku ri um loko loko ni ala ku hlantswa swibye eh. a va ala ku ni hakelela ni ya bulweni Oh, ba ba ba mhani wa kahle ku tlula mina mhani o fane a pfa hluphanyana mm. ku va a hetelela a va na n'wana wa kahle wo fana na wena tiyani um mfundhisi a hi teni ka vufundhisi bya n'wina mi mm. vonaka lomu ka tivhidiyo mi ri busy swinene ministry na sundowns na vutihlamuleri lebyi mi nga na byona mi swi kota njhani eh ni nga ku i matimba ya xikwembu mina ni eh ni kulele a kerekeni eh ka ndlela ya mina ya ya ya ya ya ya kereke ni kote ku ku ku ku ku ku fikelela la ni nga kota ku langa hi xikwembu eh ni kota ku ku ku hlangana na prophet ya mina la nga ni byela ku ri xikwembu xi ri ni ku byela one two three four five this is where you're going and then namuntlha loko hinkwaswo leswi ni nga byela swona hi twenty fifteen ni swi vona swi kha swi humelela so namuntlha um stage xin'wana na xin'wana lexi ni nga xi hundza evuton'wini na ha ri ntsongo papa mina va ha ri kerekeni um mhana mina na vona hala xikolweni na ti-education um ni kota ku namuntlha ni vulavula ni hi mhaka leyi a no vulavula mhaka leyi ni yi hlayaka ni vulavula mhaka leyi ni nga yi hanya hi laha hi nga kota ku vona um matimba ya xikwembu evuton'wini bya mina so revelation na mina ya ni chuwisa hi ku nkarhi wun'wani loko ni vulavula um swilo leswi nga tsariwa abibeleni na mina ni ta ni hlamala ku e leswiwani swi kuma kwihi hi ku a ni vulavule leswi ni nga swi rihesa mm. ni vulavula leswi ni swi twaka moyeni ku ri xikwembu xi ri i nkarhi wa kona ku vulavula leswi ni teme ku makoti mani mi ri makoti siku yini yin'we mi mi hundze hi xihatla layani mani Yeah. Mavunda. vuyani futi ku ku u- makoti mi vula yini tanani kahle mavunda Eh va makoti hinkwavo va makoti va makoti wa mina eh, loko a fika a huma u huma a Benelton e u vulavula xi i xizulu Kumbe xi- Yes. yeah. u kote ku ya dyondza xichangani Yeah. eh kwalaho hi lowa ka n'wina yaloye e wa bodi wa boti eh, eh, eh a hi hundzini ka wa boti a hi tini a hi tshikeni wa boti eh. hi ta va vitana siku rin'wani boti hi ta va vutisa hi wa vona hi lava wa mfundhisi la la mhani mfundhisi eh xitsonga mani xa luma luma ni va tshama hala joni yani o oh, va koho eh haya va kona va kona va kona o micatini leswi mm. a wu nge lunghi loko u ri ka mhaka leyiwa ya vutomi ya u nga ri na eh, vuseketeri Mm, mm. Hey. Oh, yes. Yo, so hey. hayi um misa leyi a nga ha ri kona a- a tishelufini ta le ta ta ku kumeka hayi gone for good ku na risima n'wana ra Gone. fara way of gone ya yi ku na yin'wana Me va- va- mkon'wani wa ka mani Khadayiza. gone kanje

a ho tshama kwalani wena mhani a vakiti vanhu va me va tikhamera va nga fika hi awara ya ntlhanu Wa tiva va mara. va yimele n'wina mara mfundhisi se Ai. mi ya kwini kusuka lanwani mfundhisi ku endleka yini ku ya mahlweni Eh, sweswiwani eh, namuntlha wa loko hi 12 actually na program ya prayer eh ni leader mi day prayers eh, la nkarhi wun'wana van'wana ni va va ri ntirhweni mi kuma ku na stress a ntirhweni eh wo nghena hi kombela nyana for one hour after that ni busy ni plana event ya mina leyi ni nga ta yi endla mamlodi ya school sports hmm. laha hi ni hlanganisaka xikolo laha eh, ni le ka project leyi ni lavaka ku resuscitate school sports um leswi mi nga swi twa na mina eh va vulavuleni va le kaya mhani na sisi ku ri misa lowu rhandza sports na le xikolweni a tsutsuma tlanga bolo Yeah. so loko ni langutise society namuntlha eh swikolo swa hina swi swi na crime swi na bullying Yeah. swi na ti-drugs and eh, swi endla hi mhaka ya ku ah, ku na activity ya sports lexi xi khipaka vana ku ri va va va ri busy mara eh ni tshemba ku ri hi ndlela leyi hi nga ka yona sweswi mm. ya kota ku impacta society impacta eh community hi pfuna laha hi kota ku pfuna kona hi ku vatiyani mavonda va mundzuku mm. va fanele va kuma hi vatiyani va mavonda va tona so hina loko hi nga endli opportunity vana va ta ya ka ti-social media va nghena ka ti eh, facebook ti-tiktok ti ti-instagram va langutisa vanhu lava va vonaka sweswi wa ku duma vanhu lava endlaka swa wrong mm. so hina hi nga kota ku kuma opportunity yo va na a successful life hi fanele hi kota ku endla platform eh ya ku van'wani va ta ku na mfana n'wani va ri gift mavunda i n'wana wa sesi wa mina u le ku ni vekeleni ka pressure so u tlanga bolo na yena sweswi so u le ku tumeni na yena so ni fanele ni endla swo tala ku a nga fikeleli laha ni nga fika kona mm. hi ku u ta ni bayivisa nga eraser legacy ya mina so ni ka tiro for yena ku a nga longi n'wana wa sesi wa mina va n'wi vitana sugar na yena hala wow. swi tivi ku ri u lava ku teka ikandziye mikondzo ya n'wina malume wow so um, uh, ma munhu loyi a nga kula karhi a ri munhu wa swipotso vutomi bya yena hinkwabyo mi busy mi mfundhisi mi aka rixaka tanihi loko ma ku hlamusela ma ha exercise mi na wona nkarhi wa ku exercise mm. siku ra tiyani ri njhani um siku ra tiyani ku exercise ku kona ko va ku nkarhi lowa u va u pfa u kha u tika nkarhi wun'wanyana hi mhaka yo yo va busy mara munhu wa ha fanele a tsutsuma tsutsumanyana mm. a a a kota ku ku endla eh ku miri lowu wu kota ku ku ku survive eh ntirho lowu tala lowu endlekaka loko no ka ni nga exercise a a ni wa pfuma munhu loko mi hlangana na yena loko a tlanga bolo waloyo wani mm. marhama ma ri wile so a swi nge balance a swi nge balance ku ri eh, munhu loyi a tlanga bolo eh, and na ntirho lowu ni wu endlaka wu tele ngopfu wu lava ku munhu a va a ri healthy um and eh, swi pfuna ngopfu ku exercise that's why na na na activity to ni ti endlaka ti revolve around uh, physical health uh, sports mental and uh, spiritual wow. mfundhisi mi wisa rini mina wo nkarhi wa ku wisa mm. mi kuse nkarhi wa ndyangu sweswi ndi wisa ni le kule na swilo swa le kerekeni mi mi nga ni beli riqingho ni le mm. kule na swa le ka sundowns ni mm. tshike ni wisa mi na wona nkarhi wo tani um nkarhi wo wisa ni wisa vo tala vanhu vutisa ku ri a wu wisi wena so mina ni tshemba ku ri um loko ni wisa i ndlela leyi yo fana na leyi ni nga ka nongoloko e khale kha ni la ku vulavula xichangani xa mumpela ni pasi ni phela ni kume b mm. a ah, xikolweni nongoloko lowa namuntlha mm. mundzu wa xikaza e, e, e, mabunda ma ha ri passagini ya la sabc ni fikile laha na nghena la la cameraman ni fanele ni n'wi vona ni n'wi khetha hi nexe ya yo nghena phela nkarhi wa kona u ta u ta hela u nga si nghena ni le ku tsutsumeni ni ku tsuma oh no bakithe u fikile wa ku vona bravini a ni a ni Oh, sungubona okay. a ni sungubona mara loko a ku i fikini swi vula ku lava n'wi tisaka va n'wi byela ku wa fika so ne khamera ya hina yi fana na leya le stadium ya n'wina dj brian mi faka mi tsutsumisa vanhu loko va tsutsuma hi ku hi ku mi tirha hi vanhu lava nga le ku tsutsumeni lehe yi tshamini hi le ku haxeni yi tirha hi microphone nda ku rhumela xinepe xin'wana i xuga nghena phela ku sale tisekeni ku ba awara kaye i xuga nda ku rhumela xifaniso xin'wanyani hi nga xi teka ka national day of prayer hi 2019 eh, xa hlekisa nyana mara ta xi- ta xi vona hi nga xi teka kun'wana kwale a ne- a fnb u fikile vatirha ku pfaleke mani pfuna vula kunene brami lani vatirhero hi nghena hi twa shuga a fana a va ri la studio u fikile vhele shuga loko va ni vona ku ri ni vulavula ni- ni ri fonini ya ne u fikile shuga la kutwa ku na na ngulumele futhi eh, vanhu oh mara shuga shuga shuga se wamkuma dj ya brian ngi ni n'wi twa futhi e shuga eh eh a ni n'wi twa maybe a nga twi mina vhele eh u kwala oh okay shuga mbala tindleve Yeah, mbala tindleve. Ni tima la phone. Ah, se u right ya ni n'wi twi mina a wu nga vile Hi mfo, Yeah. u fika se hi famba. loko munhu a leta training va n'wi endla hi Eh, va va ku endla yini training? eish loko u letini le training mani u pfa u ba tilepo u jikajikanyana ko talanyana mara Eh. eh, a ni ni vuri na Eh, la u ta ba ti-squats Yeah. sathane loko a lava ku zama Yeah. hi ta ze hi fika laha ya kona ko hava ku ri eh hi nga tsandeka eh, eh ku fika la ya kona ah, swinene ku va eh ni kote ku fika la ya le eh, tikhamera teto a hi vekele wena tikhamera teto hi sugar na ti vona ku ri eh ya ya ta ni fanela ni fanele ni vuya round two mfundisi a wu endlangi swona wa ti amara kese ngome sugar ku khensa mina ni khensa i khense swinene nkarhi wa wena oh, tiya na ku tikarhata na loko swi karhi swi mm. ala ku ze u fika studio mm. vayingiseri va swi vona swa ku hi mpelampela u ri ku ringeteni ku fika hi ba mandla hi vuyelela teka swiluva swa wena mfethu amen oh, teka swiluva swa wena xana a wu swi tiva leswaku matiko ya jordan curacao uzbekistan na cape verde ya nghena ro sungula eka fifa world cup game ku lo sala ntsena ntsevu wa masiku leswaku mphikizano wa bolo ya misava wu sungula